Qegħdin ġewwa l-Juventus Club Villa Morra ta' Birkirkara qegħdin insegwu l-ewwel logħba Frosinone kontra Juventus. L-ewwel half ta' dan l-istaġun il-Juventus qed jirbu wieħed b'xejn. Ejjew miegħi hawnhekk ħa nsegwu l-atmosfera u nieħdu erba' kummenti ta' nies li qegħdin jaraw il-club jaraw il-logħba hawnhekk il-club l-ewwel 45 minuta. Ejjew miegħi. Kif se taraw hawnhekk għandna atmosfera sabiħa ħafna, il-klabb għandu l-watt tendenza numeruża llum hawnhekk. Ejja nieħdu kummenti ta' xi ftit min-nies naraw x'jaħsbu mill-atmosfera li hawn illum u l-ewwel prestazzjoni f'45 minuta tal-ewwel ħaff tal-ewwel logħba. Mela, Ray, x'taħseb mill-ewwel 45 minuta li rajna tal-ewwel logħba tal-istaġun il-ġdid? U ngħidlek, kellna ħafna ċansijiet u l-bowler ġab ġie s-save u attaka Lulu l-ieħor ta' Yildiz. Però nemmen li ishom mhux biex jixxuttjaw jieħdu ċ-ċansijiet mill-ewwel. Però twaqqif tinsa li qed nilagħbu mal-Frosinone wkoll. Dawk fis-Serie B, l-interessi tgħidx kemm kienu qalgħu li konna ġejna draw magħhom.

Naħseb li bdejna tajjeb imma xorta mhux hundred percent konvint jiena. Kolomuani pereżempju kellu żewġ chances. Hija tad-deheb u
naħseb striker ġibna striker suppost biex jiskurjana mhux biex ikollna dawk iċ-chances u nitilfuhom. Kienu wisq wisq chances tajbin biex tfallihom, ma kienx diffiċli biex tiskurjahom. X'taħseb
mis-signings il-ġodda? Fis-sens kien hemm Celik, beda Celik, beda l-bowler il-ġdid, Douglas ġie lura wkoll wara staġun barra, fl-Ingilterra ġifieri, x'taħseb s'issa minnhom dawn it-tliet players? Fimni,
ma tistax tiġġudika fuq 45 minutes. Celik anke fil-friendlies li ftit li kelli ċans nara jidher li huwa tajjeb. Douglas Lewis forsi jerġa' jerġa' jkun dak il-player li kien meta kien jilgħab fl-Ingilterra.

iddisappuntat. Meta jkollok ċans wieħed tiġi hekk b'rassa vojta kemm tonfoq lil barra u titfa' goli ma nistax naraha. Għoġobni ħafna Douglas Luiz fin-nofs. Jidher li għaqqad in-nofs aħjar. Locatelli insomma s-soltu Locatelli. Xejn. Volontà, teknika xejn. Kwalità xejn. Pija, l-gowl l-unika xut li kellu, all right, laqgħu ma ddiex minn taħtu għall-ieħor. Pija, Pija tim sod rajtu jien. Eżatt. Hemm sistema. Hekk kont saqsa sigla tittu in ġenerali l-ewwel 45 minuta kif rajthom? Rajthom li hemm sistema li qassalhom. Qed tifhem? Issa nispera Counselsaw is-soltu dribbling is-soltu issa issa qed jidraw. Qed tifhem, nispera li fit-tina forsi jdaħlu iż-żgħira u Għal-ħabba pa' fiċċa u ġdid. Biex teħdaq xejn ta' ċans issa, oh. Ah. speċjalment kontra l-Frosinone. Grazzi ħafna, ċar. Xejn. Qabel tiħodha press, qabel tiħodha. Ejja la, ejja la. Mela, ħadna ftit kummenti tan-nies eh, x'jaħsbu l-ewwel 45 minuta, lilek nixtieq insaqsik illum ovvjament. Eh, Għaw tendenza numeruża, il-messaġġ tiegħek ovvjament lil Juventini li qed jaraw din il-logħba mid-dar tagħhom jew minn x'imkien ieħor. U ovvjament l-andament forsi tista' tina xi kumment żgħir fl-ewwel 45 minuta kif rajthom intu ukoll. Nistax sejħ l-ewwel nett nirringrazzja l-kull min attenda l-klabb, inħeġġeġ lil min kien għadu ma ġiex u dak li għadu ma sabx dar fejn jara l-logħob tal-Juventus jiġi hawn Birkirkara, naħseb kif qed taraw l-ewwel logħba fis-sitta u nofs l-attendenza ma setax tkun aħjar, il-klabb kważi mimli, rigward il-logħba, jalla r-riżultat jibqgħi. Issa ħallini aħna nieħu l-catering. Kompli Giuseppe.
Mela kif qed taraw hawn atmosfera sabiħa ħafna, hawn kummenti differenti min jaħseb li ovvjament nistgħu nkunu aħjar, min jaħseb li qegħdin tajjeb ovvjament. Ir-riżultat s'issa qiegħed wieħed pożittiv, aħna ħa nkomplu naraw il-logħba, aħna ħa nkunu qed nipprovaw nagħmlu dawn il-kollokamenti half time magħkom kemm jista' jkun meta jkollna ċ-ċans sewwa meta jkun possibbli. Inħeġġukom tidħlu membri, 35 ewro membership u ngħiddukom b'erbgħin ewro vouchers, vouchers ta' kwalità. Grazzi talli segwejtuna, ibqgħu segwu s-social media tagħna għal aktar filmati minn wara l-kwinti u minn ġol-klabb sabiħ tagħna, Juventus Club Vero Amore ta' Birkirkara.